Nti ɛbɛyɛ saa deɛ a, m'adeɛ medi mmɔden mede gye m'adeɛ. Ah, nti wɔn a wɔkɔ mo nyinaa no, ɛ, ɛyɛ ɛɛ, tumi bi na edi akyire anaasɛ ɛyɛ wɔn ara mo adwene na wɔn de yɛ? Daabi, ɛyɛ tumi bi na edi akyire. Saa. Saa nyamɔne deɛ ɛnyɛ agorɔsɛm o, wode di agorɔ a wobɛtumi awu. Ampa? Ah, wobɛtumi awu, wobɛwu. Wo sɛ, bosom no deɛ woyɛ adwuma na wobɛfu bosom no, na bosom no gya wo akyire di deɛ ɛyɛ difference. Ɔno deɛ ɛyɛ, ɔka sɛ nyansa na wode bɛyɛ adwuma.

Wodeɛ wodu ha bsi ba pɛ na wasi wɔ hɔ nom pɛɛ ɛyɛ two minutes walk o na mmom ɛnɛ yɛ nyinaa no yɛbom ahyia no because ɛnɛ papa malo bɛba hɔ nom bi ma mɛma wo number wei na frɛ yɛn ntɛmi deɛ ɛbɛkɔ so ayɛ na so gye number wei zero two four six zero two three zero two four six zero two six six three zero zero two four six zero two six six three zero

kakra kakra kakra saa ohu sɛ nneɛma wiase mu nneɛma no nsa ka ewie a na ɔde mmara no ama. Na ɛ tufupraso ne abiri deɛ sɛ anka emu wa o na woyɛ dɛ na wobɛhyia asɔfo ɔbɔ da. Aa o sɛ bio me fie baako wɔ Kumasi okay ɛhɔ na me kɔɛ okay na me ti sɔfo nka okay na me kɔ ne kyɛn sɛ ebi tia tia me me nam mu a na me hu saman ne eh motia no. O na anka kɔmfoɔ deɛ ɔne saman deɛ sɛ anka sɛ otumi pamo saman no na ɔhɔ na sɛ anka ɛnɛ dɛ biribiara. Saa nnoɔma no ɔn ansa na wo bɛtumi apam saa adeɛ no akɔ ɛsɛ sɛ obi na ɛsoma ɔbɔ w'abrabɔ wo ti ase sɛ nam wo su deɛ ti sɛ obi so na ɔbɛ gye wo afiri ɔn sɛ kɔmfo bia ɔbɔ dua ɔbɔ dua na ti sɛ obi bɛtumi adi obi kɔ wia obi adeɛ na sɛ obi kɔ di bɔne na ɔdi n'abrɛ nsɛ mpɛ sɛ bosom kɔ ku nipa no.

Hmm. Asɛm a ɔka no nyinaa no, na mehu sɛ ɛyɛ nokorɛ. Dɛn na ɔka kyerɛɛ wo? Ɔka kyerɛɛ me sɛ, Mehu sɛ tumi bi te m'akyi. Okay. Saa tumi no, n'ano yɛ den. Sɛ mangyina baabi pɔtee anaasɛ mangyina pɔtee na yɛ, yɛyi me firi mu a, ɛbɛha me. Hmm. Na mehu sɛ ɛyɛ nokorɛ. Saa deɛ nti na meba sɛ ɔbɛn me. Saa? Ahaa. Na asɔfoɔ bɛyɛ bɛyɛ ahe saa na abɔ mpaeɛ ma wo ankɔ yie? Oh, Mɛ, mɛmbɔ din but. Asɔfoɔ no deɛ ɛdɔɔso. Ɛkɔ ten.

Wofii sɛ ɔyɛ pomfoɔ bɛsi ɛnnɛ, five months ago a Nyankopɔn afa Asɔfo Board no so agye wo nkwa yi, eem difference no ayɛ dɛn? Dɛn na ɛyɛ difference no? Difference no? Sɛ meda menya som bi. Te sɛ woda woda wo. Te sɛ meda deɛ meda meda meda. Ɛma abusuafoɔ no koraa hu sɛ time a mekɔ ɔsɔfo bebree nkyɛn no a, adeɛ no wɔyɛ kakra bi na asa aba a, ɛna wɔmpɛ sɛ medi sɔfo bi akyi bio. Na abusuafoɔ nsɛ menkɔtra fie. Na mennim ahaban.

Mebehyira ababaa no, na no Nyame anom, na me anokware mu. Adeɛ, nsuo bi na ɔresra so ma me, ɔsɛ me kɔ sɛ nsuo, na me sɛ nsuo na ɔresra so, ɔsɛ me mfa nkɔ. Na sɛ meda anadwo bi a sɛ powers no ɛba me kyɛn wɔ dan mu hɔ, aha, ɔba me kyɛn sɛ, me na mehwɛ wo so sɛ wonyini, titi sɛ wodi m'akyi. Nti ka, menam, oh, menam asɔhɔfoɔ so, nti me mpɛ sɛ m'abrabɔ bɛyɛ basaa nti, na me sisa ne me busuafoɔ tumi de me kyim, aha, yɛnkɔ ha, yɛnkɔ ha, bɛɛ yi. Enti da a ebi kyɛɛ papa na papa no bɔɔ mpae guu nsu no so no, mpo no su. Na mihu sɛ sɛnkyerɛnne bi asi. Ɛma mitumi hyia nsae powers no bi. Bebree akɔyɛ sɛ sɛsi asɔfo bebree yɛ azan nti, wokɔ cars mu bebree wɔ hɔ a, obi bɛka kyerɛ no sɛ sɔfo no akɔbɔ apae bi anaasɛ wakɔyɛ biribi na ɔde ɔba FM. Me deɛ, obiara nnim ho need. Na mise biribiara yɛ good, ɛbɛyɛ yiye. Wo yere complainee? Mm, ɔno nso complainee. Sɛ yɛsan kɔyɛ kɔmfoɔ no? Mm, ɔhu sɛ yɛwɔ gyidi bi wɔ hɔ a.

Nti wote Tufupra so yi a, sɔfo wɔ Kumase ne Ebri yi, wobɛyɛ dɛn asom Nyankopɔn? Oh, gyesɛ metra busuafo no, wohu sɛ tete fie a na asɔfo wei aba me kyɛn, na sɔfo wei aba me kyɛn sɛ yɛnkɔ program, nti busuafo no sɛ ɔmo mpa bi, nti metra ɔmo kyɛn wɔ Accra, nti sesɛ mehyɛ busuafo no nsɛm wɔ Accra. Nti wowɔ Accra ha sei? Wow! Me a me fie koraa mesi ma mesi saa hɔ na mede dwom. Ɛwɔ Accra ha? Ah, wosi fie nso wɔ Accra ha? Ah, mesi fie wɔ Kasoa. Eeh, na wo deɛ wangye?

Magye no nkwa. Wo sɛ yɛ Awurade. Wo de woanka sɛ magye no. Ah, ɛnyɛ wo na agye no. All power belongs to Jesus. Oh, what? ah, sɔfo, ɛyɛ den sɛ ɔgye ne nkwa o. O, Nyankopɔn fa so gye ne nkwa. Oh, Nyame mu deɛ anyɛ den. Hmm. Because sɛnea ɛwɔ kan Nyame anim nokorɛ ni. Hmm. Wɔbɛpie mu wɔ Kumasi Atwemade nkyɛn wɔ so no. Okay.

Akwan te sɛ wo wo se wobɛtu obi bɛ yi, sɛ bayifoɔ no amma no ho kwan a, Fifi, wontumi ntu. Nti sɛ sɔfoɔ bɔɔ dɔm sɛ nya ɛ bayifoɔ no amma ne ho kwan a, w'ankasa wo. Wontumi ntu, gye sɛ nipa no gyaa ne pɛ mu. Wote aseɛ? Ɛhɛn, gye sɛ nipa no gyaa ne pɛ mu. Nɛ sɛ ɛɛm Papa Mao de deɛ, ɔyɛ n'adwene sɛ baabi a ɔde n'ati no na akɔ, nti ɔpɛ sɛ mesom Nyankopɔn. Saa na ɛteɛ. Ɛna ɔbaeɛ na ɔso Nyankopɔn faa so huiɛ, ɛna atumi gyee ne nkwa. Yes, ɛyɛ nsuo kɛkɛ na mebɔ mpaeɛ gu so maa no. Mebɔ Awurade din nyamesom ho nkorankorɔ. Ɔsɔfo yɛ ne saa wie a nkurɔfoɔ no ammɛha no. Aniameɛ no ne kura ni. Attack bi ama me so na adeɛ a ɛsii yɛ ne sɛ mede maa no Friday sɛ ɔnkɔ wusu na Sunday ka ɔmmra nti Sunday no wɔntumi amma nti firi hɔ no mante ne nka bɛ week taa Ɛna ɔbaeɛ nti wɔbɛn no bisaa sɛ ah adɛn na mamma wo direction sɛ kɔyɛ na Sunday bra wama na ɔse Sunday no ɔbɛba so no ɛna ne spirit no bɛka kyerɛ me sɛ sɛ ɔnim na ɔba me hɔ a wɔn bɛba bɛku me Ɔba bɛku wo sɔfoɔ? Yes nti deɛ na ɔregye ɔn sɛ ne ho kyere no saa na ɔse spirit no ka kyerɛ no nti ɔmfa ne dan n'akyi ɔbɛkɔ akɔto sɛ sika yɛ dɛ ɛda hɔ ɔnkɔfa nti wɔte wɔn ne ho nso kyerɛ no nti mm. wɔfa adan no akyi no ɔkɔto tu ɛɛ wɔto one point two billion. wɔso kɔto an. one point two billion. one point two billion. yes. sika wɔ ghana. sɛ sika sɛ ɛyɛ motia na de brɛ no mm. sɛ wɔn fa but ɔno nso ehu sɛ sɛ ɔfa a. Asɛ wasan akɔ ba. Wasan akɔ mmara mu nti sɔfo a wɔfrɛ no that time no me nso no me manfa ne me contact ama no. Okay. Sɔfo a wɔfrɛ no maa no kɔfa nyame anim a yɛn nyina nyame anim ntwa nkontompo sɔfo no kɔda sisi a wawu. Sɔfo no kɔfa sika no. Wawu. Sɔfo meba o. Papa ɔna ne ntina sɔfo no kɔfa sika no. Bɛ bɛn microphone no. Ɛɛ sɛ mepɛ bɔ na manyɛ. Na ɔkɔ fa sika no sɛ nka ɔɔfa de ama wo. Na ɔbɔ mpaeɛ gu so. Nyame aka kyerɛ no sɛ ɔbɔ mpaeɛ gu sika no so na yɛndi. Ei sɔfoɔ no ka kyerɛ wo sɛ Nyankopɔn aka yɛn sɛ ɔmbɔ mpaeɛ ngu sika no so. na mundi. Nsɔfoɔ no wawu. Ɔwu bɛyɛ five six months ni. Ama asɛm kura ɔkwan so ɛɛba ɛbɛkɔ graphic mu ni. Saa. Ɛbɛ tɛ ɛnkyɛ kura. Ama nkurɔfo bɛbɛri ba na ɔbɛyɛ ntɛmi ɔmi nkasa. Ɛsɛ. Ɔmi kasa sa sisi. Esi busiafo sisi abusiafo na sɔre. Ha sisi saa ɔmu sɛ mo tɛm fɛ sɛ mi sakra kɔtu bi ma mi sika ɔkwan so ɛbɛ na mi di ma busiafo na mi di hwi ɔnkurɔfo.

Sɛ yɛde dwuma ma no sɛ nkɔyɛ adwuma ma yɛn ntɛm a, ɔkɔ, sɛ kwan no si. Ɔhwɛ, te sɛ ɔtwa da no. Enti sɛ biribi wɔ hɔ tumi si wusu kwan di a, momma yɛngyae wusu. Wahu? Moahu sɛ wiase no, biribiasa wɔ hɔ kyɛn wusu. Wote aseɛ? Ahaa. Wotumi ka kyerɛ no sɛ, Yɛnkɔ, Sunsum asɛm no, yɛnkɔ, anaasɛ wɔbɛtumi abɛfa me kaa sɛ yɛnkɔyɛ adwuma ma me. Yɛtumi kɔ, wɔtumi si kwan sɛ yɛnsan yɛn akyi. Saa? Ahaa. Enti wobɛhu sɛ Nyame tumi wɔ hɔ.

anaa 058-050-3510, 050-850-3510. Frɛ numbers no yɛne wɔn bɔ mpae na ɛne yɛn nyinaa yɛntu mmirika ne yɛnkɔ ɔsɔfo a ɔbɔɔ dɔm hɔ no. Ɛɛ, bere kwan no so pɛ, Padua Ase Lodge na ɔwɔ. Ɛnɛ Papa Marley bɛwɔ asɔrdan mu hɔ bi. Ɛnɛ, dress yɛn na fa kɔ, mma yɛn nsesa ho bio. Wei ara na fa kɔ asɔre, kɔ wei ara yɛ fɛ. Why? Okay. Enti sisi a wote kaso a? Na me ti kaso. Okay. Enti sisi a no, um, wafi akɔm wei no, na wɔ drums ne nkirikirikiri na woyɛ bi wɔ hɔ no. Aha, sɔfo nyako sɛ to nwom wei ma no. Nwom, nwom bɛn na yɛ a moto aso, mo, mo, mo, mo hyia a, nwom bɛn sa na yɛ a moto? Oh, nwom deɛ to rɛ sɛ sɛ na mede me nwoma Jesus ti me mu na mo saa line. That's right.

Oh, yɛdɔɔso, yɛdɔɔso. Enti me, metwe me ho firi nsu nsɛm na wɔn bo afu wɔ nsu nyame yɛ sɛ eh, wɔn nyina nyame bɛ gyina di nsa ka wɔn. Nsu nyame yɛ nkwa eh, nti wo bɛ fa to ho sɛ wɔn bɛ kasa na wɔn aba Nyankopɔn mu. Oh, yɛ kasa, yɛ di wɔn yɛ kasa. Deɛ me ka kyerɛ Nyankopɔn ne sɛ wɔn ma me nya gyidi na me gyina mu. Wo bɛ sua kɔ kɔm bio? Daabi, kɔm deɛ me pɛ bi. Adɛn?

Kɔbɔ bi abrɛ. Kɔbɔ bi abrɛ. Ɛɛ kɔbɔ bi abrɛ. Dɛ yɛ me stress fa asɔrefo no nyina so sɛ, sɛ obi yɛ kɔmfo sɛ ɔayera na ɔaba ne nan ase a ɔnnsɔ ne mu a, ɔno dɛm nnyɛ. Nye sɛ nye edwuma bi a ayɛ de, ayɛ de. Bosom mu no, wo gyaa ne kyerɛ di ten years ana sɛ fifteen years ana twenty years, sɛ wɔanngyina pɔtee ɔbɛsan abɔbɔ mu. Ntsi ɔmo, sesei wɔsan ba? Dabi, sesei deɛ ɔmo gyae. Ntsi sɛ.

Aba spiritual anaa physical? Physical hwɛ wode nkɔmfo so nsɛ wode agu hɔ physical wosɔre anɔpa na wohu nyina titi na woyere hu aa sɛ wawu na ɔse dɛn ɔse adwuma na megyae na menhwɛ problem ɛba ɛne sɛ wode anya aboterɛ de gya bɛyie nti si yɛyɛ ɔse dɛn bɔ asi awɔ Me me me me picture sɛ na watwa rasta no a ɛne sɛ sɛ adwene sɛ wo ho ayɛ fɛ yie paa sɛ ɔyere ho a oh ɔbɛ ɔbɛ fɛle o. Ɛwɔ ne ni agye paa oh nti sɛ ɔhunu yɛ ne ni agye ne nyakopɔ so ka na kum a ɔno nso yɛ gusu kakrakra. Tu tu nkurɔfoɔ Ghanafoɔ nyinaa fo wɔn a wɔpɛ sɛ wɔn kɔ kɔm wɔn a wɔn fa the rightful way ɛnyɛ sika wɔn a wɔpɛ sɛ wɔn pere wɔn ho nya sika tu wɔn nyinaa fo na afei nso mede ne ma so. obi kɔyɛ saa nneɛma, woka kyerɛ no seesei a, ɔmfa no serious. Ɔte ase. O deɛ meka kyerɛ wɔn sɛ, adeɛ no ɛnyɛ, gyae. Ahokyere koraa, wo deɛ kɔ Nyame fie na fa w'akoma fa ma Awurade. Yɛmfa sika adwene nto wo tirim ansa na woakɔ Nyame fie. Wode sika adwene to wo tirim na wokɔ Nyame fie a, da biara woyɛ mistake. Wote aseɛ? Fa akoma pa fa di Nyame akyi. Ade nyinaa gyina Nyankopɔn nsam. Biribiara wɔ Nyankopɔn nsam. Enti sɛ woyɛ obi, wode w'akoma ma. Ewurade a, oh, Nyame bɛhyira wo. Sɛ wode akɔm mu anaasɛ akɔm de wo anaasɛ mepɛ atade papa bi ahyɛ anaasɛ mepɛ wei ahyɛ nko adeɛ a, wode saa nneɛma no kɔ Nyame fie deɛ a, wobɛyɛ mistake. Anaa wobɛhwɛ deɛ sɔfo nso bɛyɛ, na wo sɛ sɔfo no wayɛ adeɛ bi te sɛ me bo afu na megyae asɔre no, wo ara na woyɛ wo ho. Wo, wobɛhwɛ wo kwan kɔ, ɛnyɛ. Ɔma soro ahemman mu nkɔ. Heaven wɔ hɔ.

Nyankopɔn abɔ no no, ɛfa ho sɛ wɔmfa asase no so de ama no. Enti asase wei so no, deɛ wobɛyɛ biara ɔbɛteatea wo. Ɛmfa ho sɛ woyɛ sɔfo, ɛmfa ho sɛ woyɛ, wokuta biribi, ɔno deɛ ɔbɛhaw wo. Enti wo na wobɛgyina pɔtee ama esoro kasa ama wo. Enti woahu wɔn ti ada? Wɔn ti ada, ebia sɛ yɛne wɔn di nkɔmmɔ saa. Wɔte sɛn? Wɔteatea bi. Wo nipadua no koraa wohu, nipadua no nyinaa te sɛ nufoɔ. Wɔyɛ tiatia.

Ntsi akɔda bi wɔ hɔ a woba wiadze mu pɛ na mutu ara bɛfa wo akɔ akotseetsir ama akyerɛ wo kwan a wɔbɛfa so bɛhwɛ ebusuafo. Saa na mo tsia tse. Mo tsia yɛ bɔgye. Hmm. Ai! Asɛm o. Nkɔmmɔ deɛ ayɛ dɛ yie paa nso no yɛ number sie wae. Yɛn nyinaa yɛtumi kaa kɔɔ yɛ hepzip a ɛwɔ abiri kwan no so hɔ.

Ae sɛ wɔpem sika. Ei sɔfo wakɔfa asem aba o. Ae ei nyame deɛ ɔho nyame yɛ ne yɛni to. Ei sɔfo nɛ sɛ yɛnhwɛ yɛho yie o na sɔfoɔ kɔ bosom hɔ ɛ ɔkɔ kɔmfoɔ hɔ sɛ ɔma ne powers yi a. Ɛnyɛ easy ɛnyɛ easy nti ɛnsɛ sɛ nipa ma nani da hɔ baabi a meka mese baabi a yɛka nɔkorɛ asem no nipa mpɛ. Nipa mpɛ. Dabi nsɛnkyerɛnee ne nɔɔma akɛse. Sɔfo nsɛnkyerɛnee deɛ ɛwɔ hɔ o na Ɛɛ, o, nsɛnkyerɛnne wɔ Bible mu, sɛ Bible kora se, Nnipa anhu nsɛnkyerɛnne no nkonya a, wɔnnye Nyankopɔn nni. Sɛnkyerɛnne wɔ hɔ. Wahu? Peter, Petro, kɔkaa asɛmpa no wɔ sɛ ɛda no, ɛ, ɛ, akra bɛyɛ mpem ahaasa na gyee asɛm no diiɛ. Wɔn a wɔgye diiɛ no, nsɛnkyerɛnne yɛ dɛn? Ɛdi wɔn akyi. Enti sɛ wopɛ sɛ nsɛnkyerɛnne di w'akyi a, ɛkyerɛ sɛ wogye Awurade asɛm yɛ dɛn? Di. Na sɔfo yɛn no yɛ yɛ time yi deɛ yɛn gye Nyankopɔn di ansa yɛ pɛ nsɛnkyerɛnne ansa yɛde Nyankopɔn adi. Ɛnɛ deɛ eh Vivi seesei sɛ eh two billion abɛda wo kwan no seesei a woana wobɛfiri studio mu akɔ akɔfa oh ama wɔn ani gya ayi wo adi sɛ wɔyi wo adi koraa wɔ sika. Ɔsɔfo mɛka akyerɛ Amponsah sɛ ɛnɛ wamma me sika ankɔ fie paa ntɔkwa bɛhyɛ mu sɔfo mennim wo hwee o ei.

Hwehwɛ som a Nyame tumi ne ne honhom ne yɛ ka nokore mu bi na wo tena mu. Na mpere sɛ, Ɛnnɛ yi ara mepɛ sɛ metɔ kaa, mepɛ sɛ menya sika, mepɛ sɛ meware. Ɛyɛ tae, ɛso anaa aso. Fifi, me sɛ mekae baabi a mefirie, mahyɛaseɛ a na awerɛho. Mehyɛɛ aseɛ wɔ Nyame dwuma bi mu, ɛbee koraa na mehunu girl di ne mada. Saa? Yes! But aseda nka Nyankopɔn me ba nkra he koraa yi amanfoɔ nkyɛn me cars koraa bɛɛ mmienu mmiɛnsa free esi hɔ sesie ebi wɔ koraa me ntu da ka nokorɛ ma nipa me no fifi me nfa ho sɛ waka wakyɛm adeɛ wo mistake mɛka akyerɛ wo bible se animka pefee yɛ kyɛn ɔdɔ a yɛ dɛn ahinta but yɛne asɔfo no ntumi nka nokorɛ nkyerɛ members no wote aseɛ me woyɛ ma asɔre panyin na wo mistake wotwe mpena mɛka akyerɛ wo na sɔfo menti asɛ sɛ sɔfo a wɔsɛ woyɛ asɔre a supremo no nyankopɔn na wɔsɛ wokɔ kɔmfoɔ sɛ ɔma wo fifie adeɛ baako wɔ mu ne sɛ Nyamedwuma no ɛyɛ ɔfrɛ. Mm, ti na sɛ wɔn yɛn frɛ wɔn. Yes, ɔsɛ maame ka asɛm bi da biara me ka wokɔ red eh, TV so a me gyina TV so ka ma asɔ dɛ me ka vivi me na me yɛ stubborn papa papa. Saa. Oh vivi na ma no bi pɛn. Ɛna ɔde sɛ abira bi a me nim ne. Hey Madina ha, Madina ha, sɔfo Madina ma, sɔfo na akyɛ bɛ ka Madina ha nom. Oh, nifa oh. Vivi na ma no bi pɛn school time.

Me wie school wɔ abrepɔ kumase bohyɛn abrepɔ. Ah na ne sɔfo so wɔ story o ɛsɛ me ma wo sɔfo ma ne kunu so ana gya. Fifi ei. Kyɛ sɛ aseda nka nyame sɛ nyame de ne nsa kaa me no bible mu from Genesis to Revelation bible mu baabi ɛno a mentimi nka. Ah na wo wo wo wo ntumi nkyerɛ odin no so bible deɛ otumi kan. Sɛsɛ metumi kan. Awurade adom. Wow. Ebi wɔ me gyina sɔ dɛm sɛ me preachi anaa me prophesy a, mm. Awurade me tumi ka me tumi ka brɔfo. Wobisa me nkora yi a, me kora me wia na ma bisa wɔn sɛ ei. Na me na me ka brɔfo yi. Me na me ka brɔfo yi. Ɛsɛ nyɔfo nyankopɔn ɔyɛ champion. Ah, na who say Jesus no day? Jesus day what? Nyame wɔ hɔ. Enti wɔse wɔn, wɔyɛ wɔn a wɔhwɛ m'akyiri kwan no so katuafoɔ. Sɛ anɔpɛ obi nim Awurade, ɛsɛ sɛ ɔtie Awurade. Obi mfɛ Kristo, ɛsɛ sɛ ɔfɛ Kristo. Wote aseɛ? Na wogya bosomsɛm ne nnoɔma bɔne no, na hwɛ Kristo akyiri kwan. Wote aseɛ? Yesu, obie no ɔdi n'akyi mu na anim gu aseɛ. Sɛ nso wobɛsom Yesu yi a, di n'akyi. Ɛna wobɛdi n'akyi nso a, amanneɛ bi afifi. jesus faa mu no wobɛfa bi wɔn sɛ yɛhyɛ no nkasa kyɛw yɛbɔ no asotorɔ yɛka no nkyiri mpire hwɛ onifira ne bi kora ne nani afira yɛkɔbɔ yesu asɛnnuam wɔte sɛ yesu ne ɛkɔbɔ no asɛnnuam no wama ne nana asɔ ne nsa amena kɔbɔ no asom ah yes Nifrani no a ɔnom guu adeɛ no. Na aseda nka Awurade sɛ, Awurade a yɛsom no no, ɔnyɛ tirimɔdenfoɔ, ɔyɛ fakyɛ, giving. Wode aseɛ? Nifrani no bɔɔ Jesus asom pɛ, mogya no bɔ petee n'ani so, yɛɛ a n'ani abue. Afei n'anim aduru. Eti sɛ anɔpɛ wɔ bi tie me na wɔn nim Awurade a, hwehwɛ Awurade. So ma ma ma ma me nsan kɔ hɔ no bio. Wo se yɛkɔ akɔbɔ Nyankopɔn asɛnnua mu no. Yes. Na nifira nni. Nifira nni a n'ani afira. Nifira nni a onhu hwee. Onhu hwee. Wɔte sɛ akoa ne yɛne ne kɔ no. Na sɔfo de bɔne bɛn na ne Nyankopɔn ayɛ no nti a na. Oh, Fifi, ɛno deɛ wo kɔm deɛ bɛbɛ. Na deɛ wɔ baabi koraa no a Yesu bɛwu a w'amena anwuo no, yɛde no kɔgyina amena do Pilato anim no, yɛse w'awɔ ne ho asɛm, Yesu ho asɛm bra bɛka no. Wɔkɔ kɔgyina no sɛ, mebɛwu w'amena anwu nti, momɔ no asɛnnua mu. Ah! Oh! Ne bɛ, w'amene anwu. W'amene anwu. Enti fifi rɛ, Sunsum asɛm no, yɛka no de w'ɔnim. Nokorɛ asɛm na bɛka kyerɛ wo no. Wote aseɛ? Na wobɛ wu na ma bɛ boa na w'anwu a, w'asusu yɛ. Ah, na sɛ fifie wo wura Bible no mu a, menim aba, mmaa mmienu bi a wɔkɔ abayuiam a, wɔn de wɔn mma kɔ. Wɔn de wɔn mma kɔ. Ei! Wɔn de wɔn mma kɔ bayiem, kɔ Wilama. Enti ne nyinaa ne sɛ wobɛhwɛ Yesu akyiri kwan. Sɛ woyɛ Yesu akyiri kwan a, bɛyɛ ne tumi, bosom ne tumi. Wode aseɛ sɛ papa yi bɛpie ma so yɛyɛ ɛwɔ Kumasi. Wɔsɛ asɔfo bebree tete no, ebi koraa ɛhyɛ no asɔfo tareɛ ne ayi adeɛ nkyɛn na mɔɔti anaa bɛfa. Ɛsɛ asɔfo anaa wasa koraa no nkyɛn na mkɔyɛ. Ɔ sɛ. Eh fifi ɛndeɛ edua no aba no ɛna yɛbɛhu dua korɔ mentimi nkɔndɛm obi wode aseɛ ɛhɛn mentimi nkɔ me sɛ mene ne nhyehyɛ ho me hɔ wɔtumi frɛ me fon so sɛ ɔpɛ sɛ wɔmbra na memboa no na wɔnkɔbie asɔre nam sɛ no kye sɛ ɔba me naase na awurade fa me so tete no na mene ne kɔ kɔka nyame asɛm radio so tv so kɔyɛ crusade na neɛ wɔno no yɛ wɔka

So but I I think sɛ ɛtɔba time a ɛɛm nkorɔfoɔ wiase nyinaa te Nyankopɔn asɛm yie paa. Ɛno kɔɛ. Nti no sɛnea wanya papa yi a Nyankopɔn ayɛ w'adom a ɛɛ wafa wo so a agya ɔno nso wafa mu bi da yi a wo nso wafa mu da wii sɛm ne ade ade yi so I think sɛ ɛtɔba time a ɛse yɛkɔ ɛnyɛ radio so nko ara ebia nipa ada ɛnyɛ obia na obetumi atie yɛn but then ɛɛ sɔfo ɛse yɛ organise bibi yɛ Oh yeah me meyɛ crusade

Obiara nfa ne ho ma Jesus because ɛ nwanwa na ɛnɛ mepɛ sɛ mede ne ba na yɛbie nnipa adwene mu. Ɛna atiefoɔ nso mfa nkyerɛ sɛ last week yɛntumi ama because of election. Last week deɛ ɛnyɛ ɛnyɛ mo ɛnyɛ mo Yes. fault ɛyɛ me me fault. Nti wɔn nhwi yɛn anim sɛ dwumadie no mato din nokorɛ mmerɛ Nokorɛ mmerɛ ni. ni. Na wɔtwe biara kɔsi ɛda biara yɛbɛba na yɛabɛka Nyame asɛm. Na ɛɛ yɛgu so ka no nkɔsi n'awieeɛ no na nnipa nso anya mu adwensakyera. Wo deɛ woyɛ ɔfɛ mu deɛ o. Yes. Nti ɔmo so ɔmo so ɛyɛ sɛ ɔmo nso sɛbi sɛbi sɛbi ɔmo nsua nyansa. Yes. Ɛno ɔmo sɛ sisi adeɛ aduru no deɛ ah papa bi na ɛka ɔsɛ fii yɛn fa Nyankopɔn asɛ deɛ ɛbɛyɛ nkwasasɛ kum aroɔ. Ɛnokorɛ tuudu ɛnokorɛ tuudu nsunsum no ɛ ɛ nyam nyam nnoɔma ɛku tie Nyame mma but sɛ nsunsum bɔne di wakyi bɛyie huhum bi di wakyi. na wo se w'abrabɔ ntena, still na bayie bayifoɔ no bɛkɔ so awɛtɔ wo. Enti sɛ woamfa wo ho amma Awurade na bayifoɔ ku wo nnɛ na wowu a, woawu wo bɔne mu, but wɔsakra a Awurade bɛkyɛ no. Sɔfo, si so bio. Sɛ woamfa wo ho amma Awurade na ɔbayifoɔ ku wo nnɛ na woawu, woawu wo bɔne mu, but bayifoɔ no sakra a, Awurade tumi gye no. Ɛno bɛyɛ sɛ Wo de nkɔso adwuma mmienu paa na yɛayɛ o. Yes. Wo a wawu wɔ bɔne mu. Wawu wɔ bɔne. Wo a wansakra. Wansakra. Na deɛ ɔno mmom fa no so kuu no, ɔno mmom asakra. Sɛ ɛnɛ papa yi te ha yi a ɔreka asɛm yi, sɛ ebi a woyɛ sɔfo anaa woyɛ MP bi anaa woyɛ adwumaban mu panimfoɔ bi anaa woyɛ nipa bi na wayɛ aduru ama wo. Ama wo da. Seesei ɔno ne sɛ wasakra. Ɔnkɔ mu biom. Ɔnkɔ mu biom but wo sɛ wo sa.

Ɛsom biara a ɛrekɔ so biara no, ɛkɔ so wɔ Hepzibah baabi ase lodge. CFM. Meto me nsa frɛ wo nyame mma biara wɔ haw amanneɛ na ɛdaw so a me deɛ ne sɛ mebaa nyame asɛm na medi kan de ma wɔ sɛ wogye asɛm no di a Vivi, Nyame maa dii adanseɛ wɔ hɔ no nyɛ asɛm ketewa. Na ne nyinaa ne sɛ wobɛgye asɛm no adie. Wɔ sɛ wokɔte Awurade asɛm no a, na kyɛ sɛ woapo wiase biribi biara. Wɔ sɛ Awurade asɛm na woapo ɛno, wɔ soro nyansa bɛn na wɔ? Sɛ obi tie me na wɔwɔ problem, obi wɔ ɔbɛda so dɛn na obi ne ne da na yɛ mu? Ɛyɛ honhom fi. Obi wɔ bɛso dɛn ne wɔ didi? Aduane bɛn na woyɛ wode kosi wo mpa ase a wosɔ de a wodidie? Ɛno yɛtumi fa mu ma ahonhom bɔne fifi. Ɛberɛ bi adu a ɛsɛ sɛ yɛkyerɛ deɛ honhom bɔne tumi yɛ nnipa. Okay sɔfo yɛnsɔre so yɛ time no aso na mmom next week yɛbɛsan atoa so. Sɔfo ma me numbers no yɛnkɔ. Ɛ ɛ zero two four six.